Hemem goýaý, azajyk etimiz gyzarsyn gyzym. Ondan gaçaýdyk. Tüweleme. Berekella. Şu baglary tutat täze ýurda göçüp gelen döwürlerimiz öz ellerim bilen ekipdim men. Hawa, tüweleme-ne ýetişip uly bag boldy. Häýli miweler ekilýärler, dürli-dürli miweler. Hawa. Miwe özüňiz bilýäňiz-ä, durşuna witamin.

Kaka! Ho-ow! A bu körpe gelniňe mä çaý demledim diýýä. Tutak getir diýäýinmi? Ýok, getir diýme. Hä? Hop, işi gutaryp, onnoň üýşüp bileje çaý içersoň. Ana, ejeň palawam atarypdyr. Kaka bir zakara gök çaý islega howa içeris göni. Ýeriňi depsene çuňrak dep özüňi. Näme gülýäň. Öýde içeris diýýä öýde.

Öle bolýagam çümjü depip dur näme. Kaka salawmaleýkim. Waleýkim essalam oglum. Geldiňmi oglum? Hawa geldim kaka. Armaňda. Bar bol oglum bar bol. Mallary ýataga saldyňmy?

Her ýekşenbede dynç güni çagalarymyz bilen bir saçagyň başynda agzybirje çaý içip otyr. Gaty dogry aýdýaň Aýnagülüm. Ýaşaýşyň özeni agzybirlikdedir. Agzybirlik diýmek bu döwletlillikdir. Agzybir bolsaň hiç wagt horlanmarsyň. Agzybir boluň halylar. Dogry aýdýaň atasy. Uly gelnimiz Nurgözel öýümize gelin bolup geleli bäri tüweleme yzy tirkeşdi gidiberdi. Gaty dogry aýdýaň Aýgözel. Tüweleme tüweleme. Şu bölek. Hany sen göre bir sapar. Şu ýanky bölegi iki gezek gaýtalaýar. Mine şeýle. Hany sen göre. Mol, men haçan ökde sazanda bolaryn? Köpräk türgenleşseň, zähmet çekseň, ana şonda ökde sazanda bolup ýetersiň. Sungat zähmetem talap edýär. Halypa, günüň dowamynda näçe wagtlap dutar çalsam bolar? Mekdep derslerinden boş wagtlaň dutary eliňden düşürme. Bolýamy? Bolýar. Hany onda okuwçylar bir mirasymyzda galan halk sazlaryndan birini çalalyň.

Köşkdoýdak gelýä. Ýekeje gezek utandy bile bor. Bal anam. Bular, bular meni gutarýar. Kakalary bir meni Utdu mu Ýöne welin bara tylla. Şu şöhrat goňşymyz bara. Aý bi öz käriniň diýseň bara ussatda. Şuny bara 20 ýyldan bäri men şol ýakadaşyp ýakadaşyp utubilmän gelýän. Essalawmaleýkim. Buramada otyrsyn. Waleýkim essalam Şöhrat jan. Geleweriň. Geleweriň. Sabyrsyzlyk bilen garaşyp otyrys. Häzir biz düýnki oýnuň dowamyna başlarys. Ene! Ata! Men şundan gönenmedim ay, gönenmedim men şundan. Görüp bir menden gönenýär o. Bak günde jogap. Indi bir işe geldim kârdi, işe. İşe de gelen o var.

Gaharyň getirýäňaý Azat sen meň gaharyň getirýäňow. Onsoňam ara how men seni şu jogabyňdan ýadadymow ýadadymow. Nämow bu gije bara how on iki bir jaň edip ertir jogap soraýaňdaý sen. Näme ertire çen ýüregiňi alyp barýamow hä ýüregiňi alyp barýamy gije näme jaň edýäňow maňa hä. Başla başla başla. Näme başla eý gije adam tozransoň

Tabşyrdym maşk oglanlara. Näme? Tabşyrdym diýýä işläp berdiler. Äý, sen näme o başlykmy, hä? Tabşyrdym diýen bor. Men saňa tabşyryp bilýänok. Sen näme tabşyrdym diýeňok. Sen işlemeli-ow o taýta bilim-ow. Tabşyrdym. Bu näme tabşyrmagy-eý, hä? Näme tab. Öý, tabşyrylan işi bar-a. Ýerine ýetirjek bol-ow, eşitdiňmi onsoň ammara-ow. Eşitdiňmi?

Garaş diýleniň bilelim. Garaş, garaş. Garaş aý, jan ogun, garaş aý da meni bolup barýan awy. Bir. Boldy. Gel, gel. Gel.

Dynç gün niräge gidýänimizi bilýäň-ä özüň. Jigilem hemmämiz kakamyň ojagyna üýşýäs. Bilýän, bilýän, Juma. Ýöne kakam salamlaşjak diýdi-dä, çörege çagyrjak diýdiler. Näme indi dynç günden başga gün ýokmy? Hepdede günkä-nä? Başga gün gideris olara. Onsoňam bar-a.

Işdemän. Bol ýa agşam ýadap barýar. O nirden gelýär? Mekdepden gelýär. Aý tüweleme oglum goja bahalar alýansyň a? Hawa. Bäşlik aldyňmy? Hawa. Aý berekella berekella. Hawa. Mekdepden gelýärkäň ejem kakam ýanyna sowulyp geç diýdi. Näme üçin? Agşam öýe alynmaly zatlaň ýazgysyny getirdim. Ýazgysyny? Hawa. Ol jaň edip aýlap aýdyp bilenokmy ejem ony?

Bizem indi göçsek bolmazmy? Gülýär jaýymyz taýyn. Ine tüweleme iki sany iniň göçüp aýratynja çagajyklar bilen ýaşap ýör. Bizem bir täze jaýda aýratynja ýaşasak bir höwes edýänine menem. Näme? Öý saňa darlyk edýärmi? Men saňa öňem bir gezek aýytdym. Şu körpe inimi öýerip, eýlekin demini täze ýurda göçürýäýçä, Hiç ýerem göçmän. Bile ýaşarys. Onsoňam men ejem bilen kakama beren sözüm bar. Gaýdyňam şu meselä geläýme. Men işe gitjek gerek zatlarymy salyşdyr. Gepiň azyrak etde. Näme üçin gelendem ýadymdan çykardyňaý? Kakasy gyş emä ýetip geldi. Çagalara galyňrak aýakgabam almaly. Alarys keýwany, alarys. Durla, durla, şu mahabatdaky röwşen aýakgaby. Şunaý öwýärler, öz önümimiz arassa deriden diýýä. Şuňa baryp göräýeli bolmasa. Wiý, nirde ýerleşýär? Şäheriň merkezinde, gadymyny aýakgap dükany. Kakazy, çagalary mekdepden alyp şo dükana baraýly. Bara keýwan, baraýly. Gowy, wara men bulan iş ýerine aýlanaýyn-da. Agazam barada, işe alyp barlamak. Gowy, wara men bulan iş ýerine aýlanaýyn. Iş ýeri aýlanmasa maňa bular.

Polatjan nätdiň düýnki sapagy gaýtaladyňmy. Hawa halypa. Berekella hany göreli.

Ýan howludan ýerimi ýadyňdan çykarmada öýüňde gowja gaýtala. Bolýamy? Bolýar halypa. Halypa siz ertir sapakdan soň gelsem öýde bolýaňyzmy? Öýde bolýan Polat jan. Arkaýyn geliber. Bolýar halypa sag boluň. Bolýar sag bol. Sagaman bar. Döwlet. Näme gözüň bir nokada dikip otyrsyň? Göwnüme bolmasa bir zada gaharlanýan ýaly. Ýa işiňde bir zat boldumy? Ýa syrkawlajak bolýaňmy? Hiç zadam bolanok. Göwnüňe dur. Janymam sag, işimem oňat. Göwnüme bolmasa... Göwnüňe dur, Maral. Men bir zat düşünemok. Näme üçin gelin yzyna gaýtar otyrsyň? Gyzymyz Gözeljan okuwyny tamamlady. Oglumyz Mergenjanam tamamlap barýar. Körpe gyzymyz Jerenjanam okap ýör. Ýöne sen näme üçin gelin yzyna gaýtarýaň? Gyz maşgala, kişi maşgalasydyr, iliňkidir. Wah, kakasy derdimi gozgamasana. Menem gelinleri gaýtarjak bolup gaýtaramog-a yzyna. Onda bärde sebäp näme? Gyzym göwnänok. Men ýaş diýe, okuwymy ýaňja gutardym, entek işlejek diýe. Işlesin. Baran ýerinde işläbersin. Men ogluma berjek. Ana dostumyň gül ýaly akylly başly gyzy bar. Men dostum bilen gürleşdim. Olam garşy bolup durmady. Oglum Mergenjana alyp berjek. Ony sen gowy tanaýaňa? Tanaýan, tanaýan kakasy. Akylly başly gowy maşgala. Türkmençilikde gyz maşgala ýetişdimi, ony ile goşmaly. Bilýän kakasy, bilýän. Men Gözel bile gürleşerin. Sen rast aýdýaň kakasy. Bolýar Maral. Sen gyzyň bilen gürleş. Men häzir dostum bilen duşmaly, täze taslamaň üstünde işlejek. Gelýänçäm şu meseläni çözüp goý. Bolýar sag-aman bar. Wiý! Agşam näme nahar bişireýin? Goý. Sen gowy bilýäňmi meň näme gowy görýänimi? Un aş bişir. Bolýar. Burçly dezipmi? Burçly un aş bolýar. Burçly üçem. Bolýar kaka, sag aman bar. Gözel? Gözel! Haw, eje! Hany, gel gyzym bärik. Bardym, eje. Gözel jan, işleň gowumy gyzym? Işlemem gowy, özümem gowy, eje jan. Aý, bolýar-la jan gyzym. Sen näme ýöne gudaçylyga gelenleriň baryny yzyna gaýtardyp otyrsyň? Kakaňam maňa seň bile gürleş diýip gitdi, gyzym. Ýaşyň ýetdi, jan gyzym. Mergenjanyňam ýaşy ýetdi. Onam öýli-işikli etmeli. Ýa birine göwün berdiňmi? Ýok, ýok, eje jan, goýaweri. Kakaň ikimizem seň bagtly bolanyňy isleýäs. Bilýän eje jan. Soňky gelenler dört gezek geldiler. Ýene geljek diýip gitdiler. Eger sen razy bolsaň, men şolaň sözüni alaýjak, gyzym. Ýok, ýok, eje. Men entäk ýaş. Men, men işlejek, eje jan. Waý, Gözel!

Ahyry geldi-aý. Sowgat aňk goýduň-aý Gözel jan. Bir wagtyny geläýmelidir-ä. Goýsana oglan, sowuk bamyşym-a, daşarda gün çykyp dur-a. Aý bir hili ýeke bolsaň üşeýäňmi, näme bi? Aý oglan, öýe-de sagyçy bary gelýä. Ejemem olary gaýtaryp otyr. Oňarýa-da, gaýtarmalam-da. Waý, bul oglany! Men ejeme näme diýeýin? Seň bilen halaşýan ýygy aýdaýynmy? Hawa, aýt! Aý, oglan, ejem maňa belligiňi aýt diýýä. Özüňden kiçi jigiňi oýarjak bolýan ýygy aýdýa. Wah, gözel, meňem iki sany uly agam bar. Bi, özümden ula taýynam welin, iň uly agam bar-da. Onda, özüňden gör. Dursana, gözel! Ýene bir ýaz garaşyp göreli. Ýene bir ýaz diýip bara dört ýaz geçdi. Bilen bäşinji orda Gözeljan. Men şu gezek öýe baramda hökman ejem bilen kakama aýdaryn. Şu uly agamy öýereliň diýip. Bizem ondan nesip bolsa toýy tutarys. Meniň kalbymda ylham alyp müň bir dürli öwşünden, Hyruwj alyp hyýallaryň röwşünden, Derwezesi tylla, gapysy haşam,

Agalar, şu ejem bilen kakama aýtmasak-a bolanok. Amangeldiň öý ogly. Agam, sen bizden ula, sen aýtsaň-a bolýar-a şony. Dogrudanam, Juma, özüň aýdaýsana. Men näme diýeýin? Aýdyň, men näme diýeýin? Menem garaşýan şoň öýlenerine. Menem garaşýan. Beh! Näme etmeli? Ohow! Jumaja, men bilýän näme etdildiň. Ejem aýdaýmaly. Diňläň meni. Ýigrimi üç ýaşadyň. Hawa. Ýigrimi bir ýaşadyň. Onsoň? Hawa, ine bu ýigrimi indi oldurdy. A men, men ine men, on ýedi ýaşadym. Ow, müjerret ötýäňiz-ow öýlenmeseňiz-ow. Hawa, öňümizdäki hini aýyrmaly. Ine, meň gadyrymy bilseňiz bolýa. Näme etdi, näme etdi? Ejeme özüm aýdýan.

Hawa hawa geçiň arkaýyn. Isleň görnüşde aýakgaplary tapyp bilersiňiz. Geçiberiň. Hemmesi bir maşgalam bagay munuň. Tüweleme.

Işiň bile bol. Böl. Bölkelän bolsaň gitýär. Işiň bile bolla. Neme, ä? Narly? Nar, narly diýýän eken-ä. Al kaka. Narly diýýän eken-ä, narly. Al kaka.

Eý, başlygy ikän, narly kaka, garly kaka, hemmesi özüne başlyk aýtdy. Başlyk, başlyk, başlykmy? Salowmaleýkim, başlykjan. Oňatmaýan saýlaňa, gowumy? Şu başlyk çagyrýar diýdiler, men başlykjan begenip gaýtdym-da, şu wagt ylgaw bolup. Dur, menem bir söz diýeýin saňa.

Nurgözel, sen meň gelinlerimiň seresi, nowbahar gelnim. Men düýn Amangeldi kiňiziň sesini eşitdim. Men düşünýän saňa, gelnim. Amangeldi şu körpünimiz öýerýänçäm gitjekgä diýip oň özi aýak diräp dur. Eger siz Täze jaýa göçjek diýseňiz, biz gaýynataňam, menem hiç hili garşylygymyz ýok gelnim. Bolýar gelnim, bolýar. Garry kaka şu taýyny urjak däl. Garry kakanyň öňki işine geçip. Ýerine rahym goýsaň näme bolsa. Kim bolsa meni garaşan hünärmenler bilen maslahatlaşaýynlar. Al men türkçe bir saňa edeýin. Şo gowy maslahat berýär. Alýo. Gelip gitýäňmi türkçe.

Moskwa! Moskwa bara! Öp, öp, öp! Eksport, hä? Eksport! Eksport! Hä-hä-hä! Ana şol, şol diýdi, eksport bolmaly diýdi, hawa. Ugratmaly diýdi. Onsoňam bara, maňa bara. Saňa seret diýdi bolmaz, özüňe özüň seret-how. Meň işim ýetik-how seň işiňden başga-da-how. Ol işläp ýörne-how. Işleňe baýlanan bolup ýörsüň-ä, başlyk işlesin diýdi-ow. Näme bir başlyk-da-how. Eý, biräýden satypdyr-how. Aý, satmanda-da bara narly. Eý, şu özüň bar-a, şu taýda gezip-gezip baranyň, aýakgabyň galybna meňzäp gidipdir-ä ýüzüň-how. Eý, köp bolmaz welin, galyp bolup gidersiň sen. Meýsa aýtma. Wah, başlyga satana özüň-le.

Eger buýraýanlarynda sen belläp alyp gal hem olara duýdur, tiz wagtda, ýakyn wagtyň dowamynda biziň dükanymyzda ipden aýak gaplaryny alyp biljekdiklerini ýa-da öz öýüne eltip berme hyzmatynyň bardygyny ýatladyp dursa her. Bolýa başym. Gaýrat etse her. Bolýa başym. Bolýa. Bolýa. Bor.

Ýaz kaka, Salam aleýkim! Waleýkim salam, sag bol gurbuny barmyda? Bar bol! Hä, näme bank gaýdamda ýeriňde ýokla sen? Hä? Ýeriňde bolmaly-ow, iş ýeriňde bolmaly. Näme-ow sen ow bi bezenip beslenen bolup näme toýa barýaňow? Başlygyň ýanynda bolup bar kaka. Iş ýeriňde bol, iş ýeriňde! Başlygyň ýanynda boldum. Başlyk maňa daň aýlap otyr-a hälem-de. Başlyk ol, şunda goýberýär.

Azat bilen Ýazberdi başlyk bolmaýar. Giň ota baby. A men bärde oturaryn sen o taýda oturarsyň. Hawa. Hä ýok ýok Galka aga. Men bärde özüm oturaryn. Şeýlemi? Işgärleriň ýanynda öňki etýän işimiz bar. Hawa hawa. Şoňa geçip öňki etýän işiňize. Bor bor Galka aka.

Şol ýyllarymyzda biz bu ülkejeden ajaýyp döwletli ýurdumyzyň ajaýyp döwletli saçagymyzda dünýä inen bir döwletli çaga ýurdumyza

Täze ýyllarňyz gutly bolsun, Kyrklar döwletli bolsun, Orazmyrada çowlugyň ýaşy uzyn bolsun, dowamatyň dowam bolsun, iki müň ýigriminji ýylda edilen arzuwlar iki müň ýigrimi birinji ýylda hasyl bolsun, Kyrklar döwletiň köp bolsun. Bu welin ol çowlujagyň onunjy çowlukmy? Haýt berekella! Oňa batda Döwletgeldi Dahypsow, Aý, tüweleme biziň asuda parahat ýurdumyz bar. Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda biziň ýurdumyz gülleýär, gül açýar. Ine, tüweleme, Täze ýylymyzam goşa-goşadan geldi. Täze ýyllar gutly bolsun. Anarkisow, senem bir öz deň-duşlaň gutlap goýaly. Dogry Ýer baba, hemmäňiziň Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Aý, tüweleme, tüweleme, tüweleme, Anarkisow!

Ak arzuwlar ganat berip hyýala, Ýyllar gelýä bir-birinden zyýada. Arkadagly ýurda, gözel Diýara, Ýyllar bahar bolup, ýaz bolup gelýä. Bir ylahy aýdym, saz bolup gelýä. Ýyllar, mertebeli myhmany ömrüň, Törden orun berip göreliň göwnün, Döwrana ulaşyp döwletli döwrüm, Göwün dutaryna tar bolup gelýä, Ýyllar ýagşylyga ýar bolup gelýä. Mährin çaýyp jümle-jahan meňzine, Heňňam aýlanyp dur gadym heň bile. Güller baga aşyk, ýollar menzile, Ak ýollar ýagty nur bolup gelýä, Ýyllar bir-birinden uz bolup gelýä. Ýaň salýa çagalaň şowhun-gülküsi, Her geçen gün döwrüň tylla halkasy, Zeminiň söýgüsi, arşyň alkyşy,